Seminarau ar-lein Adran y Gymraeg ag Astudiaethau Celtaidd, Prifysgol Aberystwyth. Doctor Robin Chapman, Pwy Biau RT Jenkins? Nodiadau ar Lunio Cofiant, y pymthegfed o Fawrth 2022.
Croeso mawr i bawb sydd wedi cyrraedd. Na i rhoi cyflwyniad bach araf i Robin rhag ofn bod yna rai eraill ar ei ffordd. Beth allai ddweud am Doctor Robin Chapman, un o ryfeddodau prin yr adran, nid yn gymaint am ei fod e wedi dod at y Gymraeg uh, fel pwnc drwy rwybrau llai nag uniongyrchol, mae amryw un yn ymplith wedi wneud hynny, ond i fod e wedi i gam o gamu ar hyd ffordd ddifyr iawn at y Gymraeg fel iaith hefyd. Ond wedi iddi hi gael gafel ynddo fe, i ni'n ffodus iawn i fod yn ten i dro wedi cael gafel yn ddihithe i'r fath raddau nes i fod e wedi bwrw goleuni ar lawer cornel ar hyd ffyrdd i diwylliant, ei hanes a'i llun, Cornel a fi, cyn Robin Chapman, yn rhai go dywyll. Byw graffyddiaeth a hanes lleol yw meysydd i ddiddordeb pennaf, ac mae'r gair hanes a llun yn dod â ni at wrthrych y sgwrs heno a'r T Jenkins, ac mae sawl cysylltiad arall rhwng yr RT hwn a'n T a'r Nine, a hyrwydd T Robin Chapman ydy Robin. Ac mae Bangor a Gaber yn chwarae rhan y mywyd y ddau. Bangor wedi addysgu a Gaber wedi cyflogi'r naill, a Gaber wedi addysgu a Bangor wedi cyflogi'r llall. Peth da yw cymesuredd cymodlon. Ond troubled heritage yw'r teitl ar os Robin ar ei lyfr diweddaraf, llyfr a gyhoeddwyd gan wasg Prifysgol Rhydychen, ac sy'n cloriannu clamp o gyfnod y 'Writing in Wales', sef rhwng 1740 a ugen deg. Wel, gadewch i ni obeithio na fydd trwbl yma heno, a bydd y Zoom, ar be chi'n galw i gyd, yn gweithio'n iawn fel watch. Felly, gyda hynny o gyflwyniad, a diolch o galon i ti Robin am gymryd y sesiwn mae heno, ga i gyflwyno'r awennau i Dr Chapman.
Wel, diolch yn fawr, Mererid, am y cyflwyniad hyfryd yna. Um, yeah, wel, cam weld sut bydd pethau'n mynd. Um, Beth sy gen i yn fan hyn ydi rhywbeth hanner pob mewn gwirionedd, yym nid darlith yn gymaint â seminar ymchwil ac ambell syniad sy'n cyniwair trwy fy mhen. A'r syniad yma o berchnogaeth ar wthrych cofiant a gofyn y cwestiwn pwy bia Archie Jenkins, pwy sydd â'r hawl i ddweud ei hanes? Yym, a dwi'n mynd i ymchwilio ychydig agweddau ar y pwnc hwnnw heno yma. Wel, jyst rhag ofn nad ydy'r enw ddim yn gwbl gyfarwydd i chi, mae, na i, na i mo'ch cadw chi'n hir iawn, ond eisiau tynnu'ch sylw chi at ambell uchafbwynt. ychydig ffeithiau, hynny ydy, deunydd crai, cyn i mi ddod at bethau llai sicr. Um, mae'n cael ei enni yn Lerpwl, a mae o gyda llaw yn nodi'r cyfeiriad anghywir yn ei hunangofiant, doedd o ddim wedi cael ei eni yn y tŷ mae'n sôn amdano, nid 31 ond 13, Tennyson Street, um, cafodd o'i eni. A wedyn mae dad, pan oedd RT yn dair oed, yn cael swydd yn ôl yng Nghymru. Mae'n cael swydd fel, wel, gweinyddwr, rhyw fath o glerc yn yng Ngholeg Bangor a dyma'r teulu yn symud i Fangor. Ond yn fuan ar ôl hynny, ac o fewn blwyddyn i'w gilydd, mae'r rhieni yn marw. A dyma Archie yn saith oed yn gorfod symud at ei nain a'i daid i uh, a'i fodryb sy'n byw ar aelwyd hefyd i'r bala. Um, a fyddai'n dod nôl at y, at y fagwraeth rhyfedd yma mewn ychydig. Ond ta waith, mae o'n mynd i ysgol ti tan domen yn gwneud yn rhyfeddol o dda, fel y bydda rhywun yn ddisgwyl, ac yn ennill ei le yn Aberystwyth i astudio Saesneg. Ymlaen o Aberystwyth wedyn ar ôl cael dosbarth cyntaf i astudio hanes yng Ngholeg y Drindod yng Nghaergrawnt. Um, gyrfa lai disglair falle, mae'n cael gradd yn yr ail ddosbarth um, ac yn cael swydd am dymor yn unig i gychwyn yn Llandysul cyn symud ymlaen i, i fod yn athro yn Aberhonddu, o Aberhonddu uh, i Gaerdydd, i ysgol uh, y bechgyn yng Nghaerdydd, a mae o yno ar drothwy'r hanner cant oed, cyn symud i Fangor. Yn y cyfamser, fodd bynnag, dyma fo yn symud i Lôn y Dail, 1921, diwedd 1921. Mae cyfrifiad yn dangos ei fod yn byw yn ym Mharc y Rath yng Nghaerdydd, ond ar ddiwedd y flwyddyn dyma fo yn symud i un o'r ddau dŷ welwch chi yn y llun yma ar dde'r llun, um, a phwy sy'n gymryd dog drws nesa iddo ond WJ Griffith. A dyma fo'n cael ei ddenu yn ddeugian oed i ddechrau cyfrannu i'r Llenor sy'n cael ei lansio yn 1922 um, ac yn dechrau ennill dipyn o enw, enw iddo ei hun. Mae'n derbyn gwahoddiad wedyn yn sgil cyfrannu y Llenor i lunio cyfrol um, i ddosbarthiadau oedolion yn fwy na dim ar hanes Cymru yn yr unawfed ganrif. Dyna'i gyhoeddiad mwyaf ar y pryd. Ac dwy flynedd yn ddiweddarach, mae'n symud i fod yn ddarlithydd annibynnol a wedi hynny yn athro yn hanes Cymru yn Mangor. Mae'n marw ym 1969. Nawr te, dw i ddim wedi ymdroi yn ormodol efo'i holl gyhoeddiadau, ei holl ymwneud â'r Eisteddfod, ei holl ymwneud â'r biwgraffiadur ac yn y blaen ac yn y blaen. Dyna ydi'r ffeithiau, Moel. oherwydd dwi isio troi at y ddau naratif, y ddwy stori, y, y ddwy ffordd o hawlio o uh, fod, fynd yn berchen ar Archie Jenkins sy'n dod i'r amlwg ar ôl ei farw. Mae yna ddau ddehongliad yn dod i'r amlwg yn ystod i oes a wedi ei farw, sydd fel petai nhw'n mynd yn sefydlog iawn. Yn gyntaf, mae yna rhyw fath o union grededd yn tyfu fod RT i'w weld fel cymeriad, fel unigolyn, fel rhyw rym naturiol fel petai rhyw rhyw fath o yy ffenomen ag mae'r gwerthfawrogiadau y teyrngedau iddo yy ar ôl ei farw yn ystod ei oes yn pwysleisio'r wedd bersonol. Cymeriad ydy Archie Jenkins, un o'r un a mae os byddwch chi wir eisiau gwybod pwy ydy'r awduron, mi wna i rannu'r wybodaeth honno hefo chi, ond ta waeth, yr un ydy'r neges bron bob tro. Mae o'n un o'r eneidiau dethol hynny sy'n medru chwerthin am eu pennau eu hunain, mae yna sôn am ei fflachiadau o hiwmor chwareus, mae yna sôn amdano fel cymwynaswr yn dod lawr yn hoyw i wisg dynion cyffredin,

canmol iddo am ei degwch a'i bwyll a'i ymynedd a'i ewyllys da. Um, ni ddi ond un ar ti. A mae eraill yn troi yn yr un byd. Charm and whimsicality, so mae WJ Griffith er enghraifft yn sôn am ei eironi caredig a deallus, delightful humour, dynoliaeth braf, synwyr gyffredin iach, ac yn y blaen, ac yn y blaen. Ac mae yna gred sy'n rhedeg yn gyfochrog â hyn, ein bod ni i fod ei ddeall ei arddull, ein bod ni i fod i ddeall ei waith fel mynegiant o bersonoliaeth ryfeddol hon. Mae arddull, medden nhw, yn hollol naturiol a byw. Mae yna oddefgarwch a chydbwysedd yn ei arddull. Fire and animation, true to the spoken idiom, nwyddisrwydd, sylwgarwch, synnwyrusrwydd, um, ac mae'r arddull, medden nhw, yn offeryn cwbl addas a chymwys i fynegi ei feddwl amlchog a'i bersonoliaeth gyfoethog, y pwyslais ma ar y bersonoliaeth. Pwy bia Tri Jenkins? Wel, ei gynulleidfa yn y lle cynta. Dyna'r bobl sy'n ei hawlio fel rhyw fath o addurn, fel rhyw fath o gaffaeliad i Gymru fel unigolyn arbennig iawn. Ac ymlaen â ni gyda'r arddull 'ma, ffrwyth ei bersonoliaeth, personoliaeth a dawn lenyddol, chwaeth, dawn anghyffredin at roddi bywyd a phresni ym mhopeth, ysgrifenna ac yn y blaen, y pwyslais 'ma ar y rhinweddau personol yma. Ond nid felly y mae RT yn meddwl am ei fywyd. Mae RT yn dod at ei fywyd ei hun ar hyd llwybr arall, nid ei bersonoliaeth sydd wedi ei foldio Ond, yn ôl edrych yn ôl, eu hunangofiant, a mae yna dri dyddiad i'w dal mewn cof gyda llaw, 1968, mae'r gyfrol yn ymddangos. Mae'r gyfrol wedi cael ei llunio bron i chwarter canrif cyn hynny, ym 1940. 45. Mae'n dwyn y ddyddiad Mai 45 pan mae'n dweud yn y yn y cyflwyniad fod o wedi rhoi'r peth at ei gilydd dros gyfnod o naw mis, rhwng 1944, 45, ond dydy'r gyfrol ond yn mynd â ni cyn belled â'r blwy â'r flwyddyn 1930, hynny ydy, y y cyfnod cyn iddo gyrraedd Bangor. Yn y gyfrol yma, a mi welwch chi y llawysgrif sydd yn y Llyfrgell Genedlaethol ynghyd â'r a chlawr y gyfrol, gyhoeddwyd yn 1968, mae o yn rhoi rhyw... mae'n cyfleu y syniad ei fod wedi cyflawni popeth roedd o eisiau ei gyflawni. waeth i mi sgwennu y stori yma ddim oherwydd dyma fi yn berson yn wedi cyrraedd fy, uh, wedi cyflawni fy uchelgais. A mae'n dweud ar y cychwyn, wel, pwy fydda meddwl y bydda bachgen bach am ddifad o Lerpwl wedi glanio Mangor a wedyn yn, uh, yn y Bala wedi dod yn athro prifysgol, wedi casglu llyfrgell, wedi teithio'r cyfandir, dyma fi yn byw heb bryderon ariannol, a wedi goresgyn, medda fo, y nam ar ei leferydd, oedd o wedi cael ei eni â gwefus hollt, a wedi dod yn ddarlledwr radio ac yn siaradwr cyhoeddus. Hwre! Dwi 'di cyrraedd y pinacl, ond dydi o ddim yn ei ganmol ei hun. am hynny, oherwydd nid ei gymeriad, nid ei bersonoliaeth sydd wedi ennill y dydd, ond lwc ffawd. Mae ffawd wedi gwenu arno. A mae'r, mae 'na, mae hi'n gyfrol heulog iawn, od o heulog mewn gwirionedd o, o wybod mwy am, amdano. Mae mynd i Aberystwyth, mae'n ddedwydd yno, medda fo. Blynyddoedd hapus wedyn yng Nghaerdydd. Mae'n dweud am ei fywyd cydweithiau popeth. Daeth popeth at ei gilydd yn rhagluniaethol o ffodus i mi. Wrth edrych yn ôl, medda fo, lwc a welaf i ym mhob man. Bûm yn bersonol yn ffodus dros ben a fo bia'r Italeiddio yna mwynheuais fath o baradwys heb gyfrifoldeb. Wedi byw bywyd na bu gennyf fawr iawn, iawn o le i gwyno arno. Mae hi'n gyfrol heulog, mae hi'n gyfrol dawel, mae hi'n hafan o gyfrol. Yr wyf yn gynhesach fy nghymheredd, yn fwy teimladwy, yn fwy cydymdeimladwy nag a oeddwn yn fy ieuenctid. Bûm yn ffodus, rhyfeddol. Felly dyna RT yn hawlio a'r tŷ iddo'i hun fel cynnyrch ffawd a lwc a chyd ddigwyddiadau ffodus a ffrindiau a chwmni da um, a mae popeth wedi cyd-weithio yn rhyfeddol. Ond wrth gwrs, fydda 'na ddim sesiwn heno oni bai fod 'na stori arall i'w hadrodd, oherwydd nid dyna'r stori i gyd. Nid grym ei gymeriad, ddedwn i, na ffawd ydi'r unig ddau beth y dylid meddwl amdanyn nhw wrth roi cofiant at ei gilydd i RT, ond, wel, mi gewch chi weld. Oherwydd mae amgylchiadau ysgrifennu a chyhoeddi edrych yn ôl yn ddiddorol dros ben ac falle yn codi cwr o sen i ni ar RT a'i fywyd. Beth sydd i'w ddweud? O'n i'n dweud ar y cychwyn fod 'na dri dyddiad i'w dal mewn cof. 1930, dyna flwyddyn y Dyna benllanw y cofiant o ran y digwyddiadau. Mae'n gadael Caerdydd, troi am Fangor ac mae'n mae'r gyfrol yn dod i ben. Mae'r gyfrol ei hun yn cael ei sgwennu ym 1945 ac mae hi'n gweld golau dydd ym 1968. Pam y bwlch? Wel, oherwydd Mi gafwyd hyd i'r gyfrol ymhlith papurau RT Jenkins ym 1967, o fewn dwy flynedd i'w farw pan oedd o yn 85, 86 oed, wedi mynd yn hen wr misgrell, anghofus, dall. a mae Alun Llywelyn Williams yn chwilota trwy ei bapurau, wedi cael caniatâd RT i gasglu deunydd at ei gilydd ar gyfer casgliad o'i ysgrifau yng nghysgod Trefechan, ac mae'n digwydd dod ar draws y gyfrol yma. Doedd hi ddim i fod i weld gole dydd. Ac un rheswm posib am hynny ydy ei bod hi wedi ei hanelu, wedi ei sgrifennu ar gyfer ei wraig erbyn y chwedegau, Myfanwy, oedd yn ail wraig iddo, ond pan ysgrifennwyd y gyfrol, oedd ei wraig gyntaf yn dal yn fyw, ac oedd o wedi llunio'r gyfrol hon i, nid merch ifanc, ond gwraig oedd ag othi chwarter canrif yn iau nag o, sef Myfanwy Wyn Williams, fel yr oedd hi ar y pryd. sy'n dod yn wraig iddo o fewn dwy flynedd wedi marw ei wraig gyntaf. Mae'n mae'n gorffen y gyfrol yn 45, mae Mary, ei wraig gyntaf, marw yn 46 ac erbyn 47 mae o'n priodi um, myfanwy. Ac yn ôl yr adroddiad gan Myfanwy Jenkins, fel yr oedd hi erbyn cyhoeddi y gyfrol, pan ofynnwyd iddi gan Alun Llywelyn Williams tybed gawn ni gyhoeddi yr hunangofiant yma, oedd Myfanwy yn awyddus iawn i hynny ddigwydd. Doedd RT ddim. Oedd o am i'r peth gael ei losgi. Dyna ydy'r amgylchiadau. Ac falle bod hynny, wel, mae'n rhaid i ni gymryd hynny i ystyriaeth, dwi'n meddwl. Mae'n rhaid i ni feddwl ym mha gyd-destun mae o'n sgwennu. Sgwennu mae o ar gyfer rhywun, mae'n amlwg, annwyl fyfanwy, fy annwyl fyfanwy sy'n mynd i ddod yn wraig iddo, ond ar y pryd wrth iddo sgwennu y gyfrol yma, yn 1945, mae'n dweud ar y diwedd, Dyma fi yn fy stydi, a dw i'n sgwennu y gyfrol yma yng ngolau yr lamp ges i yn anrheg gan ddisgyblion Ysgol y Fechgyn yng Nghaerdydd wrth i mi atal am Fangor, a mae mae lamp yn dal gen i. Mae o'n sgwennu yn 'i stydi, mae ei wraig, Mary, yn orweddus. Diog yn methu dringo grisiau ers tair blynedd ac yn gorwedd ar rhyw fath o wely gwneud i lawr y grisiau ar y llawr gwaelod. Felly, mae yna wahoddiad yn y stori honno i ni ail-ystyried dweud hanes Archie Jenkins nid fel mynegiant o bersonoliaeth, nid fel rhyw fath o egan ffawd, ond fel cynnyrch. wneud dros Archie Jenkins rhywbeth nad oedd o ddim yn barod i'w wneud drosto'i hun, sef ei hanesyddoli, ei edrych arno fel cynnyrch ei gyfnod. Ac os meddyliwn ni am y bywyd yma, mae Archie Jenkins yn dweud, 'Iawn, dwi wedi cael bywyd llwyddiannus oherwydd lwc Mae wedi gyfoedion, ei gyfoeswyr yn dweud ei fod wedi cael y bywyd llwyddiannus yma, bywyd llawen yma oherwydd grym ei bersonoliaeth. Dwi'n cael yn hemtio i osgoi y ddau lwybr yna a meddwl amdano fel cynnyrch. digwyddiadau oedd yn gwneud y bywyd yma yn bosib. Mae'n ma ma berffaith gyfiawn canmol i bersonoliaeth. Mae'n berffaith iawn i ni sôn am ffawd a lwc a, ac yn y blaen, ond yn y bôn, cynnyrch hanes ydy, ydy ei fywyd yn rhannol o ddeia. Oni bai am Ddeddf Llywodraeth Leol Cymru 1889 fydda 'na ddim ysgol Sul, yy, ysgol sir yn y Bala iddo fynd iddi hi. Fydda fo ddim wedi mynd ymlaen i dderbyn addysg uwch oni bai, yn, fel y gwnaeth o, oni bai am dwf Prifysgol Cymru. Mae o'n perthyn i'r blynyddoedd, ei flynyddoedd cynnar ym Mhrifysgol Cymru. Mae o'n dechre cyhoeddi, mae'n cyhoeddi hanes Cymru yn y ddeunawfed ganrif a phob math o gyfrolau eraill mewn ymateb i'r twf mewn addysg oedolion. Dyna sy'n ennill ei blwy iddo, dyna sut mae'n dod i sylw'r cyhoedd oherwydd y ffaith bod 'na fuddsoddi yn digwydd mewn addysg oedolion, a mae'n treulio llawer iawn o'i amser yn dysgu dosbarthiadau allanol ac yn y blaen ac yn y blaen. Mae'n dod i amlygrwydd hefyd, mae'n ennill ei le, mae'n dod yn athro ac yn ennill CBE a phob math o anrhydeddau oherwydd datblygiad hanes Cymru fel pwnc academaidd. Mae Caerdydd yn creu darlithyddiaeth yn hanes Cymru ym 1929, mae Bangor ac Aberystwyth yn creu darlithyddiaethau ym 1930. Dyna gychwyn hanes Cymru fel pwnc academaidd cydnabyddedig. lwc, ia, o bosib, ond digwyddiad hanesyddol sy'n arwain at sefydlu Archie Jenkins yn ei swydd. A'r Gymraeg yn tyfu fel pwnc yn y cyfnod, mae'n perthyn i oes y senor. twf anferth yn yr adrannau Cymraeg, WJ Griffith, Griffith John Williams, Saunders Lewis, Henry Lewis, TH Parry Williams yn cael cadair, T Gwyn Jones yn cael cadair, mae cyfan yn cychwyn yn yr un cyfnod. ac mae'n cael llais ac mae'n cael pwnc i sgwennu amdano oherwydd edwiniad, oherwydd dirywiad, oherwydd diflaniad graddol Cristnogaeth gyfundrefnol. Dyna ydi ei bwnc. Mae'n edrych yn ôl ar y ddiwygiad Methodistaidd o safbwynt y glendid a fu y twf sydd bellach wedi wedi dechrau dirwyn i ben. Mae'n edrych yn ôl o safbwynt rhagoriaeth, rhyddfrydiaeth a ddechrau y ganrif. Erbyn y 20au mae rhyddfrydiaeth yn colli lle, mae sosialaeth yn dod yn lle rhyddfrydiaeth, mae cenedlaetholdeb yn cychwyn tua'r un pryd ac mae Archie Jenkins yn dod i amlygrwydd. Mae ei fywyd yn cael ei siapio'n sicr gan ddau ryfel byd. Mae o'n un o'r rhai cyntaf i sgwennu am ei deithiau. Mae'n sgwennu yn Gymraeg am deithio'r cyfandir, mae'n sôn am Ffrainc, mae'n mae'n mynd i'r byd hwnnw yng nghwmni ei ddarllenwyr. Pam? Oherwydd y diwydiant gwyliau. Mae'n bosib mynd y dramor yn weddol rad ac yn weddol hwylus, mae yna mae modd gwneud hynny. Ac, a thrwy ei waith, mae o'n atgoffa'r darllenydd pa mor gyfoes, pa mor fodern ydy y byd mae'n byw ynddo. Mae'n cymharu hanes hefo cartŵn Felix the Cat, er enghraifft. Mae'n cyfeirio at y sinema. Hoff iawn o'r sinema. Mae'n canmol goleuadau trydan. Mae'n canmol suitcases, medda fo, suitcases uh, ysgafn sy'n caniatau iddo deithio. Goleuadau trydan, y radio, y ffôn, y bus, y car yma'n caniatau iddo uh, deithio efo'i ddosbarthiadau allanol ac yn y blaen. A mae o hefyd yn manteisio ar gyflwr cyhoeddi yn Gymraeg. Mae pob un o'i gyfrolau yn perthyn i ryw gyfres neu gilydd. Dydy o byth yn sgwennu llyfr o'i ben a'i bastwn ei hun, mae o'n ymateb i'r galw am ddeunydd. Mae o'n perthyn i fyd lle mae pobl yn barod i fuddsoddi mewn cyfresi. uh, llyfrau driw, cyfres ddeunaw, uh, cyfres y werin, cyfres y werin a brifysgol, ac yn y blaen, ac yn y blaen. A dyna sy'n rhoi hwb i'w waith fel llenor. Nid ei bersonoliaeth, a'i ddawn, a'i arddull yn unig, nid look Mae'r lwc o bosib, ond mae'r amgylchiadau yn caniatáu i hynny ddigwydd. Twf yr ysgrif fel ffurf lenyddol, mae'n perthyn i'r oes honno. Ac mi fyddwn ni'n dweud hefyd mai cynnyrch hanes ydy ei arddull. nid cynnych ei bersonoliaeth yn unig. Os drychwn ni, a mae pawb sy'n sôn am ei arddull yn tynnu sylw at ei hoffter o gronfachau, o Italeiddio, o ddefnyddio Saesneg, o fathu geiriau newydd. Ie, mae'n wir. Ond nid oherwydd y ffaith ei fod o'n gymeriad, mae hynny'n digwydd, ond oherwydd gofynion y Gymraeg i'w mynegi, y galw i'r Amir Gymraeg i mynegi'i hun mewn ffurf newydd dan amgylchiadau newydd yn yn hanner cyntaf yr ugeinfed ganrif. Drychwn i ar ychydig o'r geiriau sy ganddo. Dyma ni, geiriau modern. Dyma'r benthyciadau Saesneg sydd ganddo. Jazzy, infiltration, cushy, a dwi'n cofio cael fy ymwrw oddi ar 'y nhraed bron wrth weld y gair 'feminist' ganddo. Yym, lot o eirfa o fyd seicoleg. Mae o'n, mae o wedi dal y sano fel petai o ran 'i arddull. Mae o'n defnyddio'r eirfa sy'n ffasiynol ar y pryd. Dydi o ddim yn defnyddio Cymraeg hynafol. Dydi o ddim yn hoff iawn o ddyfynnu. Dydi o ddim yn... Wel, hynny ydi, mae'n torri tir newydd o hyd. A dyma rai o'i fathiadau. Mae'n sôn am Eglwys Gadeiriol Lyon fel lle Wembleaidd. Mae'n sôn am Gymru yn mynd trwy gyfnod rasionllyd yn ystod yr Ail Ryfel. Mae'n sôn am Gôr y Cewri, am y cerrig yn cael eu corachu, medda fo, gan y tu allan y wlad o'u cwmpas. Mae'n dweud ei fod o wedi byw mewn rhan slymllyd o Aberhonddu pan oedd o'n athro ysgol yno. A wedyn mae gynnon ni eiriau na dydyn nhw ddim, 'dan ni'n eu deall nhw heb fedru meddwl am unrhyw air cyfystyr nag unrhyw gyfieithiad Saesneg, nid ceidwadaeth ond ceidwadrwydd. Nid Methodistiaeth, ond Methodisteiddwch. Mae'n sôn bod um, Calfiniaeth yn llawn bychanderau, meddai. Hynny ydy rhyw reolau pitw ynglyn ag ymddygiad ac yn y blaen. Mae'n dweud bod y Cymru yn ymdeimlo a'i heilraddoldeb. Mae'n dweud bod 'na rhyw fath o waethafiaeth yn yn y tir erbyn yr Ail Ryfel Byd. Y math yma o beth, 'dan ni weld o yn ceisio ei leoli ei hun a chwilio am eirfa addas i'w osod ei hun yn i yn y byd mae o'n i gael ei hun ynddo. Hynny ydi, ma' rhaid ei hanesyddoli. Ond, dydy RT yn sicr, a mae, mae stori uh, cyflwyno gyfrol yma i uh, myfanwy yn nodweddiadol o hyn, dydy o ddim yn dweud y cyfan. Mae rhaid i'r cofiannydd, os ydy o am fynd yn berchen ar RT Jenkins, mae rhaid i'r cofiannydd ddyfalu hefyd. Pwy di'r bobl yma? Dydy RT Jenkins ddim yn eu henwi nhw yn y hunangofiant, ond dwi'n wneud ychydig o ymchwil ddigon syml, edrych ar hen gyfrifiadau ag ati, dyma ydi ei ddau ewyrth a'i fodryb. Dyma'r bobl, dyma'r teulu y symudodd atyn nhw. Dyma deulu ei fam yn y Bala. Dydy o ddim yn 'u henwi nhw yn unman. Mae'n sôn am fy ewyrth darllengar, mae'n sôn am ewyrth sy'n mynd a... wel, 'di clywed sôn amdano oedd wedi marw cyn ei... cyn iddo... pan oedd o'n flwydd oed. A wedyn mae'n sôn am y fodryb yma ar yr aelwyd. Wel, dyma ydy'r bobl y mae rhaid i ni ddyfalu beth oedd eu perthynas nhw gan eu fod yn dweud cyn lleied amdanyn nhw. William Robert Davies, fel y gwelwch chi, oedd o wedi marw pan oedd RT Jenkins yn flwydd oed. Pwy oedd o? Ewyrs i RT, mab felly y nain, y taid a'r nain oedd wedi ei fagu yn y Bala. oedd wedi marw'n wyth ar hugain oed. Hwn oedd seren y teulu. Mae, mae cymaint â hynny'n amlwg. Mae'n bosib dod o hyd i dirngedau iddo. Oedd o'n flaenllaw iawn ym mywyd cyhoeddus y Bala. Hwn oedd gobaith y teulu. Y syniad oedd y bydde busnes y taid, fel dilledydd, yn cael eu drosglwyddo i'r bachgen yma. Oedd y bachgen yma'n ddisglair iawn, yn fawr ei barch yn y dre, yn aelod amlwg o'r seiri, rhyddion a phob math o bethe, a wedyn bwmp, mae'n syrthio'n farw. Ac mae 'na gwpwrdd yn y tŷ wrth i Archie Jenkins gael ei fagu ar railwyd lle mae pethau William Robert Davies yn cael eu cadw a does neb yn cael cyffwrdd â nhw. Mae yna ryw fath o graerfa yng nghornel yr ystafell, rhyw fath o gofeb Mae i beth, mae i bethau i'w gweld drwy wydre y cwpwrdd gwydr yma, ond fyw i Archie Jenkins gyffwrdd â nhw. Mae rhyw fan gysegredig. Ac mae, mae llun o William Robert Davies a, ar y wal a rhuban du o'i gwmpas. Wel, tydi o ddim yn sôn am hwn. Mae'n dweud fod 'na frawd, bod 'na ewyrth oedd wedi marw pan oedd o'n flwydd oed, ond mae gwybod mwy am y berthynas yn codi'r cwestiynau, mae rhaid ni ddyfalu beth oedd, sut fath o aelwyd oedd hon yr oedd Archie Jenkins yn byw arni. Sy'n dod â ni at yr ail ewyrth yma, Hugh Lloyd Davies, mae um, brawd iau William, Erbyn i William farw, oedd Hugh Lloyd Davies wedi torri ei goes ei hun, wedi symud i Fanceinion, ac yn falch yn ôl pob sôn o fod wedi cael byw bywyd gwahanol i'w fagwraeth yn y Bala. Mae'n cael ei wisio adre, mae'n cael ei alw adre gan Ei dad, sef taid Archie Jenkins, chdi, Huw, fydd yn rhedeg y busnes. Y cyfan wyddon ni amdano drwy Archie Jenkins ydi fod ganddo lot o lyfrau da. Ond mae'n bosib mynd ar ôl hanes y Huw Lloyd Davies yma fel cymeriad oedd yn amlwg yn rhwystredig. Mae o'n, mae gofyn iddo redeg y busnes dydy o ddim isio gwneud ac mae, mae 'na gofnodion yn archifau Gwynedd. sy'n dangos ei fod yn gwbl anaddas i fod yn ŵr busnes. Mae'n mynd i'r llys sirol naw o weithiau mewn blwyddyn i hawlio dyledion gan bobl nad ydyn nhw ddim wedi talu iddo. Mae'n byw o'r sawl i'r gennau. A fel y gwelwch chi, mae, mae ynte yn marw yn gymharol ifanc. Yr un sy'n cael y bywyd hira ydi y fodryb ddienw yn yr hunangofiant, Elen, Elen Robert Davies, yym, na wyddon ni ddim byd amdani drwy RT, ond mae'n bosib cael gwybod pwy ydi hi. Hen ferch, Unwaith mae'r taid a'r nain yn marw, mae hithe yn ei phedwardegau hwyr. Peth cyntaf mae'n wneud ydy dod â thrydan i'r tŷ. Yr ail beth mae'n wneud ydy mynd off i America Mae'n mynd ddwy waith. Mae'n mynd i ardal i Colorado ac yn darlithio ar ddirwest ac yn gwneud bob math o gampau yn yr Unol Daleithiau. Trydydd peth mae'n wneud ydy priodi yn 57. Mae'n amlwg ei fod wedi cysegru ei bywyd i ofalu am mam a dad. a mae hi fel aderyn wedi cael ei ryddhau o gaets. Ond mae Hithe yn marw ddwy flynedd ar ôl priodi. Felly dyma RT Jenkins yn byw y bywyd dedwydd yma. yng nghanol tri math o rwystredigaeth, neu dri ma- yy dri bywyd anghyflawn, anesmwyth, yy anodd mewn gwirionedd. Felly dyma ddyfalu. Mae rhaid ni ddyfalu hefyd am y bobl yma. Mae Archie Jenkins yn aml iawn yn ei waith yn sôn am y llyfrau mae wedi bod yn ei darllen. A dyma'r bobl, dyma'r awduron a mae'n cyfeirio at ei gwaith nhw'n canolbwyntio ar ei gwaith nhw. Ac os ydy'r enwau yn anghyfarwydd, Does dim syndod. Roedden nhw yn enwau ymylol hyd yn oed yn eu cyfnod eu hunain. Dydy RT Jenkins ddim yn sgwennu am ei ymateb i glasuron. Mae o'n cael ei ddenu at stwff ymylol. Mae'n cael ei ddenu at stwff oedd unwaith, falle am gyfnod, yn boblogaidd am rhyw fflach o boblogrwydd a wedi mandarfod. Dyma'r awduron y mae o yn dymuno sôn amdanyn nhw. Mae'n dweud yn rhywle na chaf- wnaeth o ddim darllen mwy na dws- hanner dwsin, mae'n ddrwg iawn gen i, o nofelau Charles Dickens drwy ei oes, does dim sôn ganddo am ddarllen llenyddiaeth Gymraeg o unrhyw fath. Mae'n cael ei ddenu at y stwff oedd falle'n boblogaidd dros dro, pobl wedi, pobl anghofiedig fel y rhain. Ac yn yr un ffordd, mae'n cael ei ddenu at ffigyrau, dyma nifer o bobl mae'n sgwennu amdanyn nhw o'r ddeunawfed ganrif, a beth sy'n eu gwneud nhw yn, beth ydy y ddolen gydiol rhyngddyn nhw, beth sy'n gyffredin rhyngddyn nhw, ydy bod nhw i gyd yn yn gymeriadau ar yr ymylon rhywsut. bobl sydd ddim cweit yn ffitio, pobl sy'n rhywbeth ongolog yn eu cylch nhw. Maen nhw'n um, maen nhw'n uh, alltudion, maen nhw'n bobl sy'n tynnu'n groes, maen nhw'n bobl sydd ddim yn ennill eu cydnabyddiaeth. Robert Roberts, ysgolor mawr ydy hwnnw, yr ysgolhaig rhwystredig. Peter Williams yn cael ei yrru o'i ofalaeth oherwydd ei syniadau anuniongred, Gronwy Owen yn alltud, y Cynrodorion a Gweinyddigion yn alltudion, Hywel Harris, nid nid Hywel Harris y diwinydd, ond Hywel Harris Trefeca yn y dulliau ffarmio Hywel Harris sydd ganddo dan sylw, gwaith Hywel Harris hefo'r milisia Yr Hywel Harris Secular ydy pwnc ydy testun diddordeb Archie Jenkins. Mae'r un peth yn wir am bobl y bedwaredd ganrif ar bymtheg mae'n sgwennu amdanyn nhw. Eto, bobl sydd ddim cweit fel petasen nhw'n dal y llanw. y personniaid llengar, yr eglwyswyr mae'n eu plwyddu pellennig yn torri coesi eu hunain, er enghraifft. Ac wrth i ni oedd i mewn i'r ugeinfed ganrif, mae bobl mae'n sgwennu amdanyn nhw, yn bobl ar y cyrion hefyd. George Emmet Davies yn cyflawni hunanladdiad, heddychwr, Aelod Seneddol am gyfnod, yym, ac yn cyflawni hunanladdiad, hermeneteg, yn cael ei yrru o'i swydd yn Aberystwyth. Daniel Seibert Thomas, a mae RT Jenkins yn cyfadde doedd o ddim yn ddyn hawdd bod yn ei gwmni. Oedd o yn treulio amser yn ei gwmni, yn ei edmygu, ond oedd, oedd na rhyw bryder ynddo, oedd yn gwneud unrhyw fath o berthynas yn anodd. Tom Nevin, y gweinidog sy'n colli ofalaeth oherwydd ei ddaliadau rhyddfrydol. Ernest Hughes, athro Lladin yng Nghaerdydd, a mae Archie Jenkins yn pwysleisio ei wendidau corfforol, ei olwg wael, ei broblemau corfforol eraill. A fel dwi 'di nodi, rhyw fath o ddrafft ydi hyn o ran o'r rhagymadrodd. Dyma sut dwi'n ei... dwi'n gweld y yym ei berthynas â gwendid a a bobl y cym- y y cyrion. Yym nid diodd e faint egwyddorol fel y cyfryw oedd y mae'n prawf, nid dyna oedd yn ei ddeni. Ni welai Rheinwedd mewn awrwriaeth hyd anaf berthon a sioe. Felly, doedd o ddim yn, er enghraifft, oedd o'n un o'r chydig bobl oedd ddim yn dweud pethau uh, cefnogol am Saunders Lewis adeg Penyberth. Doedd o, oedd o'n gwneud popeth allaf o i helpu Iorwerth Pete pan gafodd hwnnw, pan gollodd hwnnw ei swydd yn yn yr amgueddfa oherwydd ei ddaliadau heddychol. Ond nid oherwydd ei ddaliadau heddychol oedd o'n oedd o'n am i Iorwerth Pete anghofio am hynny. Oedd o'n ei gefnogi fel ffrind. Adeg Capel Celyn, mae Pwyllgor Capel Celyn yn sgwennu at Archie Jenkins a deud, Os gwelwch chi fod yn dda, da chi'n un o blant y Bala, newch chi arwyddo'r ddeiseb i ddweud bod boddi Cwm Ce-, yym, Capel Celyn yn warth, ond mae'n gwrthod gwneud, os, achos oedd o'n gweld y peth fel sioe. Felly, nid dioddefaint egwyddorol sy'n apelio ato. Felly, er enghraifft, oedd o'n cynhesu at Emrys ap Iwan a gyfer ei feddwl llydan, anaferol, mae'n diolch uh, i Emrys ap Iwan am ei annog i, am ei berswadio, am ei annog, am ei galonogi i, i ddarllen Cymraeg, er enghraifft. mae o'n meddwl fod o'n Ewropeaidd gwych, mae'n licio ei arddull, mae'n licio ei wrth-Galfiniaeth, ond dydy o ddim yn dweud yn unman am berthynas y Misop Iwan a'r achosion Seisnig, Saesneg felly, y safiad yn erbyn agor ac o capeli Saesneg eu hiaith yng Ngogledd Cymru. Michael D. Jones, arwr mawr, un oedd yn sefyll dros Gymreictod. Mae'n sôn am Michael D. Jones fel enghraifft o sbonco wrth Saesnigrwydd. Dyna cyfan welodd o. Bychan iawn ei wybodaeth, meddai. Cul ei feddwl. Antique figure. A dwi'n licio hyn, mae'n sgwennu at Archie, uh, at Siolet Pete uh, yn y dyfyniad yma. Dewisais y geiriau yn ofalus. Ac o bryd i'w gilydd mae o yn sôn am yr hoffter yma o bobl yr ymylon, o bobl nad ydyn nhw ddim cweit yn llwyddo mewn bywyd, dyna sy'n eu tynnu nhw. Yr ydym yn hoffach o ddynion mawr hanes ac yn eu deall yn well wrth wybod rhywbeth am eu ffaeleddau, meddai. Felly, pwy bu RT Jenkins? Wel, oedd i gydnabod wedi hawlio fel cymeriad, oedd o yn meddwl amdano'i hun neu o leia yn creu yr argraff ger bron Myfanwy fod ei fod o wedi llwyddo mewn bywyd oherwydd bod rhagluniaeth o'i blaid. Dwi'n e, ar y llaw arall, wrth roi'r cofiant at ei gilydd, y mae'n dal yn amrwd iawn, a bosib byddai'n newid trywydd yn, yn y dyfodol, ar hyn o bryd yn meddwl amdano fel cynnyrch ei gyfnod, ac fel rhywun y mae'n rhaid i ni yn y pen draw ddychmygu. ei hanes. Beth yn union oedd y berthynas rhyngddo a'r teulu oedd o'n byw yn eu plith ar aelwyd na na Balan i fynyddoedd ffurfiannol? Mae'n bosib, wrth gwrs, gan mod i'n dyfalu, gan mod i'n ffuglenni, mod i'n methu. Ond mae'n dda iawn gen i ddweud bod RT yn cymeradwyo y math yma o ddyfalu, a dwi'n mynd i gloi rŵan drwy ddweud, drwy ddyfynnu ychydig o waith RT am lunio hanes. Gwir ei bod yn rhaid i bob hanesydd a brydie fwrw cryn amser i hel y ffeithie moel, a'n bod ni yn yr oes hon braidd wedi mynd i feddwl mai llyfr o hanes yw cyfrol nad yw ond criglwyth o ffeithiau defnyddiau hanes. Mae rhaid hanes addoli. Mae rhaid hel y ffeithiau at ei gilydd. Deddf, Deddf Llywodraeth Leol 1889 ar y ffaith fod RT Jenkins yn perthyn i'r genhedlaeth gyntaf i elwa ar hynny, ac yn y blaen, ac yn y blaen. Ar y llaw arall, meddai fo, bydd rhai Bydd rhai ohonom yn ein difyrru ein hunain gan blethu cadwynau a fo biau'r Italeiddio, gan blethu cadwynau heb ymboeni rhyw lawer a oes ffeithiau ynddynt. Ond er i'r naill agwedd neu'r llall haneseddoli a dyfalu, ond er i'r naill agwedd neu'r llall o'r gwaith fod yn fwy yn y golwg ar y tro, Eto fo sy'n Italeiddio, ni ellir gwir hanesydd heb y ddau. Felly, dyna gloi. Diolch. Wel, diolch o galon, Robin, am fynd â ni ar antur. Ni'n ni meddwl am Marty Jenkins a'i ffyrdd i gyd, o'n i wedi bod ar sawl ffordd fyna. A beth ti wedi gwneud, dwi'n yn siŵr pwy sy'n mynd i gyhoeddi'r gyfrol yma, ond wyt ti wedi bod yn ddyn hysbyseb da, achos ti wedi agor ambell i bennod i ni, ond ddim wedi rhoi digon, felly ni gyd nawr yn awchu am gael glywed mwy. Ond mae rhyw faint, rhyw saith munud bach gyda ni ar ôl, a dwi'n gweld ym mhlith yr enwau bod na ambell i hanesydd yn yn plith ni, a digon o bobl uh, sydd yn osio mwy at y creadigol a'r diffyg ffeithiau. Felly, gai weld nawr pwy hoffed o holi di yn gyntaf. Dewch, os gyda chi gwestiwn, um, i ni nabod ein gilydd, allwch chi uh, ddadfiwtio a holi. Bydde ti'n barod i ateb cwestiwn, Robin? Byddwn, a mae'n ddrwg iawn, ni wedi siarad gormod braidd. Na, na, dewch chi. Tra bod bobl yn, yn crafu pen, gai holi nes di frysio braidd dros um, y rhyfeloedd, ydy fe? Yeah.
Yn yr adran hanesyddoli, jyst dweud braidd yn bron yn ffwrdd â hi, wel wrth gwrs oedd na gyd-destun y, y, y, y rhyfel cynta a gael a gweud mae'n siŵr bod hwnna, neu dwi'n yn siŵr os nes i cweith orffen, a yn ymwybodol yn yr ail ran o ti'n sôn am a ni ymwneud gyda heddychwyr ac yn y blaen. Mm. E, beth felly oedd dylanwad y cyfnod hwnnw uh, arno, neu dyw hwnna falle ddim yn glir eto? Wel, mae, e, mae enw yn ymddangos yn y, yn y London Gazette fel swyddog. oedd o'n liwtenant bataliwn yr ysgol yn Aberhonddu. Um, y, y peth mwyaf nodweddi, y, y peth, peth mwyaf nodedig am y sôn sydd ganddo am y, y rhyfel byd cyntaf edrych yn ôl ydy cyn lled o sôn sydd. Mm. Um, mae bywyd yn mynd yn ei flaen. Mm. Dydy y peth ddim fel petai'n rhyw argyfwng, ddim yn rhyw drobwynt iddo o gwbl. Mm. Um, mae yna sôn am y bechgyn yn ei lifrau yn, yn mynd off i'r ffossydd ac yn y blaen, ond at ei gilydd mae, mae, um, mae o'n creu rhyw fath o ddarlun cartwnaidd ohono ei hun wrth, fy fanwy. Mae'n dweud, do, mi fi'n i'n drilio hefo dryll. Dychmygwch.
Os gan, os gan rhywun gwestiwn arall, dwi'n eisiau enwi neb, ond uh, dwi'n yn gallu gweld, falle i Eirig wedi ti wrth y fi os oes yna rhywbeth yn y chat, ond dwi, dwi ddim yn gallu gweld dim byd. wel, dwi'n mynd i fanteisio ar, ar yn sefyllfa i fan hyn, te, fel rhyw dipyn cyflwynydd i ofyn cwestiwn arall os cael ei ofyn. Beth yw dy farn di ynglyn â y mater hwn am y llyfr nas gyhoeddwyd drwy'r gyfnod? A wyt ti yna, mae yna ffôn wedi tarfu, dwi'n gwybod wedi coll adr ni. Ie, yeah. i, i ba radd oedd wedi sgwennu hwnna, yr, yr cofiant, ddim yn dymuno i gyhoeddi, yn, mm. yn hmm. sicr ddim yn dymuno i gyhoeddi, ac eto rhywun yn i gyhoeddi. Lle mae, lle mae Robin Chapman yn sefyll ar hynny?
Be, oedd yn iawn i'r peth gael ei gyhoeddi? Ie, yeah, falle.
Wel,
mae'n ymddangos i mi mae'r fod yna ddau amddiffyniad gan Yym, Myfanwy ac Alun Llywelyn Williams dros gyhoeddi, un oedd teilyngdod llenyddol a diddordeb cynhenid y gwaith, a'r ail oedd, yym, wel, mae ma, Myfanwy ei hun yn adrodd fel oedd hi wedi darllen y, y, y rhagair a'r ddwy bennod gyntaf wrth RT, Hmm. Gofyn oedd, oedd o'n cofio sgwennu, o pwy sgwennodd hyn de? Hmm. Oedd o wedi cyrraedd y pwynt lle nad oedd o ddim yn adnabod ei lais ei hun. Hmm. Ac oedd hynny mewn rhyw ffordd yn cael ei, cael ei ddehongli fel caniatad dealledig. Welai.
Um,
oedd o wedi mynegu amharodrwydd, ond mae'n amlwg nad oedd ei feddwl ddim yn gwbl glir ac o bryd i'w gilydd fyddan anghofio fod o wedi sgwennu'r peth, felly oedd y peth wed bron a bod yn yn eiddo cyhoeddus. Mm. Dyna'r argraff mae rhywun yn gael. Y, y syndod fwyaf i mi ydy... Wel, mae... Um, mae Myfanwy yn dweud hyn, a dwi'n deall ei rhesymau, mae'n dweud, roeddwn i am i'r gyfrol ymddangos yn union fel oedd RT wedi sgwennu hi. Mm. Gwaith cymharol hawdd fydde golygu'r gyfrol a thynnu'r elfen bersonol a gwneud y peth yn rhyw fath o 'helo, dyma fi yn annerch fy narllenwyr', mm. a thynnu'r elfen benodol allan, ond wnaethon nhw ddim. Mm. Uh, felly mae ma, ma, ma pob math o ddadleuon croes, mae ma integrity y gyfrol yn unio fel yr oedd hi wedi bwriadu, ond wrth gwrs, doedd, doedd hi ddim i fod yn waith yn y maes cyhoeddus. Ydyn. Uh, felly, be di fy ateb? Dwi ddim yn gwybod. Na, na, na ni. Ia, mae'n... Uh, Mae'r pethau ma'n ddirgel yn dyn nhw. Falle dyle rhywun fod yn ofalus beth maen nhw'n gadael ar ei hôl. Ond dyna ni, wel dwi ddim yn meddwl bod neb arall wedi dad-fiwtio a dwi'n gweld bod hi bron yn wyth o'r gloch, felly na i, na i ddim dy gadw di, Robin, na, na, na'r, na criw sydd wedi deffo, sydd wedi ymgasglu, dim mwy na i ddiolch o galon i ti ac i ddymuno'r gorau oll gyda'r gwaith sydd o'th blaen di. Tia pryd, beth yw'r amserlen sydd o flaen? Dim clem, mae rhwch wedi mynd drwy siop o ran y y rhaglen, yy felly does wybod. Na, ond, ond mae'n amlwg bod ti wrth dy fodd yn, yn gwneud hynny. Um, Wel, mae rhaid i fi wneud un hysbys cyn bod ni'n gadael yn gilydd, sef uh, eich annog chi i nodi ebryll a chweched ar hugen yn eich dyddiaduron, eto am saith o'r gloch ac eto ar-lein, pan fydd Dr Rhianwen Daniel yn ymuno â ni, a mae hi mynd i siarad am uh, the impact of language